Emma salam mähriban ildeşler, şu gün Sowatly türkmen nesiller proýekti siziň üçin, siziň arzuwlaryňyzy, maksatlaryňyzy hakykata geçirmek üçin, ýagny realizasiýa etmek üçin täze bir mümkinçilik hödürleýär. Ýagny biz şu günki wideomyzda dünýä belli kouçlaryň biri bolan, dünýä belli spikerleriň, mentorlaryň biri bolan Braýan Treýsiniň, Master Vremeni, ýagny Wagtyň Masteri diýen kitabyndaky berýän ýedi sany ädim bilen tanşarys. Ýagny ol siziň maksatlaryňyzy has hem ýeňil, has hem çalt durmuşa geçirmek üçin öz tejribesiniň esasyndaky ýazan ýedi sany ädimini size hödürlär we şol ädimler barada şu gün biz gysgaça aýdyp geçeris. Ýagny bu ädimleriň birinjisi bu aýdyň maksat goýmak. Biziň hemmämizde maksat bar. Eger-de islendik bir adamdan sorasaň, Ä, seň bir, sen, sende durmuşda bir maksat barmy diýseň, islendigi hawa diýip jogap berer. Ýöne üstünlikli we üstünliksiz adamlaryň maksadyň näme tapawudy bar? Üstünlikli adamlarda aýdyň maksat bar, ýagny olaryň maksatlary aýdyňlyk häsiýetine eýe. A üstünliksiz adamlar bolsa, olaryň maksatlaryny hiç hili aýdyň. Aýdyňlyk ýok. Mysal üçin aýdalyň, eger-de ýoldan barýan birinden sorasaňyz, sen näme isleýäň, to ýest sende nähili maksat bar diýseňiz, ol pikirlener, nu, men baý bolmak isleýän, öýümiň bolmagyny isleýän owadan ýa-da bir sportka almak isleýän. Eger-de siziň maksatlaryňyz şular ýaly görnüşde bolsa, onda siz hiç haçan öz maksatlaryňyza ýetmeýäňiz, onda siz hiç haçan üstünlige ýetmeýäňiz. Näme üçin? Sebäbi siziň beýniňiz siziň näme isleýändigiňizi bilenok. Siz siziň şu maksatlaryňyza ýetmek üçin nähili strategiýalary işläp düzmelidigini bilenok. Eger-de sizde çýotky, konkretno, aýdyň maksat bolsa, Siziň beýniňiz şol maksatlaryňyzy realizasiýa etmek üçin belli bir strategiýalary döredip başlaýar. Şonuň üçin ilki bilen islendik bir zada, islendik bir maksadyňyza ýetmek üçin şol maksadyňyza aýdyňlyk häsiýetini berin. Mysal üçin, eger-de siz maşyn, no aýdalyň maşyn almak isleýäňiz. Size diňe maşyn almak islemeklik ýeterlik däl. Siz nähili maşyn almak isleýäňiz? Haýsy modeli, mysal üçin, haýsy reňkde bolmaly, haýsy komplektasiýada, ýagny full salon bolmalymy, prostoý salon bolmalymy, nähili motory, ýagny tizligi näçe bolmaly, hemme detallaryna çenli siz bilmeli, ýagny sizde aýdyň maksat bolmaly. Mysal üçin, diňe bir pul gazanmak däl-de, näçe e, mukdarda pul gazanmak, müň dollar, on müň dollar, sizde has detallaryna çenli aýdyňlyk bolmaly. Eger-de haçanda sizde şoň ýaly aýdyňlyk bolsa, onda siz e, siziň beýniňiz ýaňky aýdyşymyz ýaly şol maksatlary realizasiýa etmek üçin täze has hem e, güýçli, has hem çalt e, strategiýalar düzüp başlaýar we siz öz maksadyňyza has hem uly tizlik bilen gidýäňiz. Haçanda sizde aýdyň maksat bolandan soň, Şol maksadyňyzy bu eýýäm ikinji ädim kagyza ýazyň. Ýagny telefona ýazmak ýa-da planşet, kompýuter bolany hökman ýagdaýda mysal üçin A4-lük kagyz alyň ýa-da bir özüňize bloknot alyň we şony hökman ýagdaýda öz isleýän ýagny öz isleýän maksadyňyzy eliňiz bilen ýazyň. Sebäbi haçanda siz Öz isleýän maksadyňyzy eliňiz bilen ýazanyňyzda eliňizden barýan signallar, ýagny gözüňiz bilen görýän, e, gözüňizden barýan signallaryň hemmesi siziň beýniňize aýdyňlyk berer. Ýagny siziň beýniňize şol isleýän zadyňyzy kabul etmäge has hem uly mümkinçilik berer. Sebäbi haçanda siz bir zat isleseňiz, hökman ýagdaýda şony endamyňyzdaky, ýagny bedeniňizdäki her bir öýjük, Ýagny her bir DNK bilen hupbaň ýagdaýda duýmaly. Siz öz isleýän zadyňyzy çotky bilmeli, ýagny aýdyň bilmeli. Siz her bir bedeniňiziň her bir DNK-sy siziň şol maksadyňyzy durmuşa geçirmek üçin işlemeli. Haçanda siz şol ýagdaýa ýeteniňizde, haçanda siz fiziki görnüşde, Öz maksadyňyzy kagyza ýazanyňyzda, eýýäm size maksadyňyza ýetmäge has uly mümkinçilik döräp başlaýar. A üçünji ädim bolsa, öz maksadyňyza ýetmeklige belli bir möhlet goýmak, ýagny surok goýmak. Mysal üçin, aýdalyň, men maşyn almak isleýän. Men Siziň maşynyňyzka bolýarmy? Aýdyňlygam bar. Mysal üçin men Porsche, mysal üçin Porsche almak isleýän, gara reňkli. Ýöne bolýar, siz aýdyňlyk bar, siz ýazdyňyz. Ýöne eger-de size möhlet bolmasa, onda siziň beýniňiz nähilem bolsa belli bir derejede öz aktiwnostyny peselýär. Ýagny sebäbi Soňky möhlet ýok. Eger-de şu gün işlemeseňiz, bu bir gün bolmasa, bir ikilenji gün hökmany ýagdaýda siziň beýniňiz ýaltalyk edýär. Sebäbi sizde opredelýony, ýagny sizde konkretny möhlet ýok. Eger haçanda siz, mysal üçin, men iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň otuz birinji dekabryna çenli hökmany ýagdaýda borç Ol gara reňkdäki Porsche Full komplektasiýada hökman ýagdaýda almaly, ýagny çýotky iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň otuz birinji dekabrynda. Siz haçanda möhlet goýaňyzda, siziň beýniňiz möhletiň bardygyny bilip, has hem aktiw işläp başlaýar. Ýagny şol möhlete, ýagny şol sroga ýetişjek bolup, has hem güýçli işläp başlaýar. Şonuň üçin. Belbir möhlet goýmak iň esasy zatlaryň biri. Dördünji, öz maksatlaryňyza ýetmek üçin gerek bolan ädimleriň sanawyny düzmek. Ýagny siz mysal aýtdyk maşyn almak isleýäňiz. Mysal üçin Porsche sportkan almak isleýäňiz. Şol sportkany almak üçin siz näme etmeli? Siz göni gidip, mysal üçin, häzir göni gidip, siz sport gaýdyp bilmeýäňiz. Näme üçin? Sebäbi siz sizde finansowy azatlyk ýok. Ýagny finans azatlygy ýok. Siziň puluňyz ýok. Siz ilki bilen şol puly gazanmaly, ondan soň gidip sportkany almaly, Porsche. Wah, şonuň üçin siz Porsche ýetmek üçin siz haýsy tapgyrlary, haýsy etaplary geçmeli, haýsy ädimleri geçmeli, şoňa ýetirjek ädimleriň spisagyny, ýagny sanawyny düzmeli. Mysal üçin, ilki bilen siz özüňizden başlaýaňyz. Ir turup, ir ýatyp, ir, e, ir turmagy. Mysal üçin, özüňiziň e, peýdasyz endiklerini goýup, özüňize peýdaly endikleri terbiýelemegi. Ýa-da e, kitaplary okamaly, belli bir wagt finans kitaplaryny okamaly, belli bir treýdinglere, seminarlara, webinarlara gatnaşmaly. Mysal üçin, eliňizdäki şu wagtky bar pula gidip konsultasiýa etmeli. Ýagny investisiýa etmeli, kiçiräk biznese başlamaly. Ol biznes başlamak üçin şol biznese düşünýän adamlar bilen maslahatlaşmaly. Ýagny bir birnäçe etaplar bar. Şonuň üçin ilki bilen siz öz maksadyňyza möhlet goýanyňyzdan soň, Şoňa nädip ýetmelidigi baradaky şoňa ýetmekdäki ädimleriň sanawyny düzmeli. Bu dördünji ädim. Bäşinji ädim, sanawlary prioritet boýunça goýmaly. Ýagny şol düzen sanawlaryňyzy, ýagny şol düzen ädimleriňizi özüniň wajyplygy boýunça goýmaly. Ilki bilen siz biz kitap okamak, Siz özüňize prioritet, ilki bilen näme, men maglumat almaly. Ony maglumat almak üçin näme etmeli? Kitaplary okamaly. Prioritet nomer 1. Siz kitap okamak, ýagny maglumat almak. Prioritet nomer 2. Men özümi fiziki forma getirmeli. Prioritet nomer 3. Men öz peýdasyz endiklerimi goýup, peýdaly endikleri almaly. Ýagny öz öz Sanawyňyzy wajyplygy boýunça priorteti goýmaly. Bir, iki, üç, ýagny iň wajyp zatdan ýuwaş-ýuwaşdan aşak düşüp başlaýaňyz. Bäşinji bolsa, sizde ilki täzeden gaýtalaň, ýagny sizde aýdyň maksat bar. Siz öz maksadyňyzy kagyza ýazyň. Siz öz maksadyňyza belli bir möhlet berdiňiz. Siz öz maksatlaryňyza ýetirjek, siz maksatlaryňyza ýetirjek belli bir ädimleriň sanawyny düzdüňiz. Ol ädimleri prioritet boýunça goýduňyz. Ýagny sizde teoriýa taýdan hemme zat taýyn. Size ýetmeýän zat näme? Diňe bel altynjy ädim, ýagny size hereket ýetenok. Ilkinji ädimi ätmek hemişe kyn bolýar. Ýöne şonda-da siz öz gorkyňyzdan has hem üstün çykyp, birinji ädime nähilem bolsa başlamaly bolýaňyz. Ýagny herekete, teoriýadan praktika, herekete geçip başlamaly. Iň soňky ädim bolsa gündelik hereket. Ýagny bu e, endik diýilýär. Ýagny gündelik hereket bolanda siz şol maksada ýetmek üçin günde iň bolman kiçijik ädim bolsa-da hökman ýagdaýda etmeli. Mysal üçin günde eger sizde hiç hili şu gün e, siziň nastroýeniýaňyz ýok, siz bir zat e, edip bileňizok. Mysal şu şu gün erbet geçdi. Ýöne şonda-da nähilem bolsa siz hatya bir sahypa kitap okamaly, hatya 10 minut podkast e, podkastlar diňlemeli. Ýa-da täze bir zatlar oýlap tapmaly. Ýöne siz şol maksadyňyza ýetirýän hatya bir ädim etmeli. Iň bolman kiçiräk ädimjik bolsa-da gündelik etmeli. Sebäbi başda siz motiwasiýanyň, mysal üçin, eger-de ertirden başlajak bolsaňyz, sizde ot energiýa, sizde prýam adrenalin, hemme zat bar. Serotonin, nastroý, öz siziň özüňizi duýuşyňyz hemme zat gowy. Daş töweregiňizde diňe mümkinçilik, to ýest siz optimist. Ýöne bu motiwasiýa belli bir wagtdan soň ýitýär. Ýöne haç entek sizde şu motiwasiýa bar wagty siz özüňizde endik döredip ýetişmeli. Ýagny käbir tejribeler boýunça käbirler 22 gün ýa käbirlerden 90 gün ýa bu her kimde her hili ýöne ortaça arsaň 20-30 günde belli bir endik etseň bolýar. Gysgaça aýtsak 7 sany ädimler şulardan ybarat. Eger-de siz şu maslahatlary, eger-de şu ädimleri öz maksat, öz durmuşyňyzda geçirseňiz, özüňiziň realizasiýaňyzyň, öz arzuwlaryňyzyň, öz maksatlaryňyzyň realizasiýasy beýleki adamlaryň täsir edeniňde has şatlaşýar we indiki wideolarda görüşýänçä hoşsag boluň!